Azul fell-awen a Leqbayel. Ḥadret ttamnem, ur ttamen ara ay Aqbayli bac-agi ḥadret ttamnem akk les politiciens ara wen-id-ifettun akken yebɣu yella zik, akken yebɣu yella tura, akken yebɣu akk ḥadret ttamnem tous les politiciens Kabil, ara wen yeqqaren, ara ken-id iṣeḍmaren s l'Algérie nouvelle, s la stratégie-agi de l'Algérie nouvelle, neɣ l'Algérie démocrate, neɣ l'Algérie d'une Algérie d'une démocratie majeure, ḥadret ttamnem, dayen ulac laman, ḥadret ttamnem, aqlini-awen-id, aqlini-awen-id d lekdeb, c'est pas vrai, Meyya izerman i ken yeqsen a leqbayel depuis soixante-deux ar ass-a alors ḥadri tettamnem leqbayel n at tṣeffart deux mille vingt mazal a ken-id-sḍemmaɛen a wen-qqaren tura hakan une Algérie nouvelle oui une Algérie berbère neɣ une Algérie amaziɣ zeɛma a s-beddlen welleh walu a s-id-ḍebbren envers les kabyles nos politiciens-agi n at tṣeffart.

Axaṭer yeǧhed Babac. Ḥadret tamnem i leɛnaya-nwen. Partager partager tiheddurin-agi akken i ceggɛeɣ kan ar Facebook. Ḥadret tamnem a Leqbayel akken ma tellam akken tebɣuḍ tili. Maca kemneha d lekdeb c'est de la bluff uniquement. Si politiciens as disfarcen uniquement à leurs fins politiques, uniquement pour s'enrichir sur le dos ẓra cadina sur le dos bidis ni ttamnen d ignorants. D aya kan, ulac akk ayen niḍen akk. Win umi d-ččuren aḍellaɛ, ad t-id-ceggɛen leqbayel, ad ten-itteblufi. C'est fini! Njerreb-iten akk, njerreb-iten akk, nettukkellex akk depuis soixante-deux ar ass-a, nettukkellex akk, nettwazzuɣer akk s l'Algérie de l'hameçon. Dayen! Acu la confiance i d-yeqqimen unvar unvar Lezzayer-agi ɣer Leqbayel, unvar adabu-agi amesbaṭli? Ur d-teqqim ara laman. Ur d-iqqim ara lamana Leqbayel si sérieux d ayen tjerbem yaxir a t-ttwalim. Ḥadret iman-nwen, ḥadret iman-nwen a s-id-ɛiwdeɣ au politicien kabyle i walaɣ uɣalen-d ar wennar, comment ça ttuɣalen-d ar wennar? Ttuɣalen-d ar wennar uniquement bac akkenni a ɣ-fakken, ad fakken tutlayt teqbaylit akk, akk d la culture-nneɣ. i tzuɣuren i tzuɣur Lezzayer acḥal ayagi nuɣal d Ḥsen i Weḥsen la kabli tuɣal d Ḥsen i Weḥsen ṭṭbla iqersen aɣerwas aqdim i tzuɣur wuccen n tezzayrit ḥadrit-en tettamnem akken yebɣa yessen ad yehder ssnen ad hedren bien sûr yella kul udabu i d-ɛeddan ssnen ad hedren taqbaylit San la pédagogie du langage, ur ttamenet ara, ur ttamenet ara a Leqbayel. Lezzayer am ibekki, la taduṭ la ibekki umberbu a Leqbayel. Awal-a axaṭer akumac nettuɣalen-d akk, c'est pour nous gêner.

Si pur distabilis ili Kabila si dɛawda, pur fren ili Kabil i yesɛan yiwen n waḍar ar Lezzayer, wayeḍ l'autodetermination ɛewqen amek ara xedmen. M'ara sen-id-heddren mbeɛd yezmer lḥal ad ndemmen. Wamma d nekni, nekni s livres indépendantistes survti on est déterminé deg uɛejmi ara nezger, ma yeɣli-d igenni s tzemra s lqaɛ.

Nedda daxel n kra, apar ma yeqqim umpan. Ma yeqqim umpan, ma yeqqim umpan ad s-nripari wa nkemmel. Awit-d a Leqbayel, awit-d a Leqbayel, ur d-yettak ara urẓaẓ tamemt, tarẓazt n Lezzayer ur d-yettak ara tamemt, win yettak ara tamemt a Leqbayel, tebɣa kan ad kent-tfak complètement, ad wen-tkemmel akken ad tertiḥ. Kemmlet-as akken ad tertiḥem. Umbeɛd ufan-d, ufan-d, ufan-d likab ičču, ad ten-ttaɣen. Win iwumi ččuren aḍellaɛ ad iṭṭef abrid d akessar. Anegrik ayul, izem yellan yessexlaɛ, yedda d arbib s ucamar. D laẓ uqerru i t-yeǧǧan yessusem, ur ihedder ur yettḥessis. Ma d allan lefḥul anda-ten wid fin ttkel sɣar n lemtul zik, certains politiciens kabyle, sɣar n lemtul, tura qqlen d lemtel, nnger-ik a yul, imri deg ufus umedyaz, imru deg ufus umedyaz yellan zik s lqima-s. Negrik ayul, apolitisyen n zik ilan s lqima-s, anegrik ayul yeqbel yuɣal d aɛekkaz yettucci ad s ayetma-s parce que yečča teqɛit-id di teqbaylit yesna à boire et à manger, idrimen, les visas, la paye, la ali, euh, passeport, diplomate, bien sûr, d imetti taqbaylit-is, ihh! Ma d kunwi a Leqbayel yessaramen ad tidir tcetla-nwen, ḥadret ttabaɛ.